Hello wanangu ndomba kuti munofara. Nhasi nyaya yandiinayo ndeyeumwe musikana akakwira kombi. Anga akachena chaizvo akapfeka white. Sezvamunoziva vazhinji vanofitwa newhite. Yanga isiri hayo all white. Anga akapfeka bhutsu dzewhite, obva apfeka neye handiziva kuti munoiti skate here kana kuti munoiti dress yekuti unozopfeka something on top munoti chiskate obva apfeka neskate yake yered obva apfeka kutop futi akapfeka white akachena chaizvezvo ane pesi yake yechi yered anga akanyatsochena musikana uyu chakaitika ndechekudaizvo sezvamunoziva vanhu vemakombi munhu kana achikwira vamwe vanongoti fasa fasa fasa takumutsa kombi sa pava vapinda umwe murume murume uyoyo since aimhanyiswa nemahwindi akabva aita mistake yekuti akatsika musikana uyo nemistake kwete nekuda atsika musikana nemistake kwete nekuda musikana uyo mapopotero aakamuita murume eye he mukurwadziwa kane munhu akachena mudi kuona vanhu vakachena seimi ah uyo akati ah, sorry sorry ndiregererewo imistake ndakutsika nemistake ndandisiri kuda kuita sei kutsika haakaramba wanzwisa musikana yakatoshauda murume aida kuti agare bcause ndopapasara pega pasaidi pemusikana wayo chida kuti agare bva agare pasaidi pemusikana chiti ah sorry ndokumbira wangu ruregerero eh, chimwe chakanyanya kuti musikana yapopota ake ndechekuti budza idzi anga apfika dzewati unoziva kuti white chero yakaenda svina aizonyatsogadzirisa zvakanaka zvandanzi ah ndikumbira ruregerero maakaramba murume atoti agare pasi naye musikana because ndopega pakasara city musikana akati aiwa itovai panapa tovai mamuda ndotovedzera ndichibisa mboedzera ndichibisa murume akabva ona kuti e eh, panapa handitokwanisa kugara ubva aenda aka anogara pakadoma ati ah, ndokumbira hangu ndigare pachi ubva agara pakadoma sa musikana wayawaya akabva azosvika hake kwaaita sei kwaaienda asvika kwaaenda kwaenda musikana aenda kujob interview and kujob interview kwaienda ikokoko out of aitoziva kuti out of 500 vanhu vangaapplya sezvamunoziva kuti mabasa ari kunetsa pakati job vacancy pangona applya kana 1000 chaivo chavo out of 500 she was one of the five people vanga vachuzwa and pa5 yavo ndiye anga ane maqualifications chaivo chavo ainyatsoita zvekuti zvainge zvitori automatic kuti basa aita sei hake ariwana but asvika muofisi meme vacho aiitisa interview aitora basa akabva ona ari murume weya waanga atsvinyira atuka aramba kunzi sori naye ende murume anga atomutsika nechi nemistake kufunga kwako chii chakaitika musikana yakabva atatanga reason ah ndimi ah sorry ndasina zoti ah very sorry hayi ah, kuti pai paya akuda kutanga reason munoziva zvaanoita munhu nokuda kuti akuda kuti abenefite chi something zvisinei nekuda kwekuti hunhu pabasa racho raainge achifanira kuti ange aripo hunhu ndozvimwe zvaitarisirwa kuona kuti munhu ane unhu hwakanaka here anokwanisa kubata mastrangers zvakanaka here nekuti basa racho vaizogara vachishanda nechi nemastrangers akabva arishaya basa kufunga kwako dai ainge akabvuma kunzi sori chii chaiitika zvainge zvitoroti mati kuti aisvika achiwana chii achiwana basa saka wadzidzei panyaya yemwana munhu wese chero wausingazive akakosha nekudawo kuti auzive kuti munhu uyu paanozokwanisa kukuyambwisa ndepapi ndezvipi zvaanoita ndepapi paanokwanisa kubatsira saka usatsvinyira munhu usadadira munhu munhu wese akakosha dzidza kuremekedza munhu wese kunyanyanyanya vaunoziva nevausingazivi just respect munhu akakuti sorry ingobvuma kunzi sorry zvakashata here kunzi sorry munhu anenge aitawo mistake pamwe pacho chero uri iwe watotsika munhu ah, sorry chero uri iwe watotsikwa not kutsika eh, wakatotsika munhu you must apologize chero uri iwe watotsikwa unongona kuti omuti sorry munhu yauya ah sorry wanditsika wa, wa, wa, wa, you understand munhu acharizinawo ega ndokuti nini hapasi pese pauri correct paufanira kuti sorry ingova neunhu hwakanaka koshesa munhu wese kuti zvinhu zvekuti kutongoguma kudai so wakutokubuda zvekutsvinyira vanhu zvekutsvinyira especially vanhu vaunoziva unoona weziva munhu ari pakaderera nhasi mangwana hauziva kuti achange apapi saka usatsvinyira munhu munhu wese akakosha hona yanzvazi yedu iyi sista vedu ava vakabva vatoshaya basa nekuda kwekungoramba kunzi sori nekuda kwounhu hwokuda kunzi handinzwaro inini ndinani inini here handinzwaro handitsikwe mazviona manje usadadira vanhu vanhu vese vakakosha ndinoiva kuti muzvinzwisazvi mwanangu usadadira